Si e nivel di umpire subi, e nivel di deporte ta subi, fanático ta subi. Hermano, mi ta bisa bo no, baseball tin ora no ta yega shen hende. Nos no tin caminda pa move pasobra nos no tin e shen. Si tabata pa ami, tin yen cos cu lo tabata diferente. Mi sa cu lo ta mijo, pero lo mas si yen cos diferente si. Curaçao Sportscast, Game Over. Saludos y bon bini di otro episodio di bo programa Game Over, caminda tur. Pero tur un ega kaba. Ave bia mas nos ta rekordá bo tambe mesora pa kòrda Primie Bèl. E bèl ku ta sa riba mantaya e Primie pa asina bo suskribí riba nos kanal di Youtube pa asina kalke episodio nobo kumesá bo ta wòrdu avisá pa mesora bo ta on huntu ku nos. Awe normal bo a kustumá ku un, awe nos tin un, awe nos tin dos invitado. Dos invitado huntu ku nos, awe nos ta kami un tikitchi deport, awe nos ta bai e deport di beisbòl huntu ku nos. Malo Remilia, Dòkter Ping, y tambe presidente di Febeco, Jedrick Magdalena, bon bini. Bosan dos a kuminsá den beisbòl, pero mi ke sa na kaminda bosan mane kuminsá hasi yen ku otro. Aki a bira polítiko. Awor ke ta riba, awor ke ta riba Facebook ku yen mensahe kara, kara serie oko ko. Awor ki banda ta dòkter pa bira. Konta nos, konta ku beisbòl. Ken ta kuminsá? Bo tin razon. Mi a kuminsá bèrdat den beisbòl komo Con Gadot su bira Empire. Wak y mi ta sinta na radio cu mi sinti mi bon bon hinao, sa. Mi ta mira na Jaleo. Sa, sa. Pero bo, bo ta Empire ka hasta destaca ba, ba, ba dirigi den Mundial. Si, mi a dirigi Mundial. Ta unica cos cu mi no tin ta World Baseball Classic. For the rest mi tin, riba e lista mi tin tur si. Mi tin un par di campeonato grandi, Hulanda. Mi tin un par di final grandi si, pero.

En grote lijnen nos ta kanando ke ta bai riba e e ruta pa yega e metanan ku nos tin stipulá, dus ta bayendo bon si. Kampionato a ranka sali tòg ku un tiki problemátiko, Empire. Si, si, but e ta algu ku nos a bin ta premierá pa años kaba. Mi nos a mira e ta bini, nos a yegi papia e umpirenan ku teamnan, pero ya no tin un solushon short term. Enton long term tambe e ta difícil. Kon no tin sufisiente umpire disponibel. Dus no ta ku no ta ku nos no ke òf ku umpire-nan no ke. Gewoon pa e kantidat di wega ku tin na Kòrsou ku ta eksigí umpire. Dus mi ta papiando di nos tin beisbòl dòbel A, klase A, hubenil, tur e kategorianan di mucha, senior league, little league, junior league, intermediate, veterano, kuarenta plus, sinkuenta plus, sòftbòl. Nos tin masha hopi Torneo di softball, campeonatonan di softball. Dus ora bo conta cuantu umpire bo tin mester, por ehempel den un weekend, bo tin mester di sigur trinta, cuarenta umpire pa bo por draai eficiente, eigenlijk. Pero esaki ta busca solucion ki esaki por ta cu curso etcetera? Si, nos tin, nos tin e ultimo tres aña aki ta organisa curso. En total den e tres aña aki nos haña por ta cinco hende nobo. Pero for de resto rende cu bo puntra mi mes een op een hungadó, ex hungadó, coach, tur rende ta bisa bo no, no, no, umpire no, ami ke bira umpire. Pero Jay Rick, pasobra ki ta pasa e problema ta ta mutuo, berdad un di nan ta cu, pasobra ki ta pasa ta, kico mi explica bo asniqui, nos a perde e nocion di e wega foi bista, dicon, federacionnan, anterior existente a permiti hopi cos caba e fe fe man na bo ehempel ma fluit futbol ta ami awor aki berdad ta drenta un estadion e ta paga seis florin pa seis florin e ta kere ke por insulta bo koba bo a ama pero niun federacion no ta saca ainda nan e fe wega fe estadion dicon nan tin miedo di saca nan e fe estadion pa nan perde a visitante awor bo ta kere en payer ta bay subi veld bay laga bo hende bay bisa insulte Dos ora y media tres ora pa cuarenta y cinco florin. E ta parti dje problema sigur. Pera campañanan no tin kleedkamer. E pida hockey cu nan a tin na Theodau patras a worde duna na un beheren di Theodau. Kimen di yafe? Campañanan tin un cambio paña den auto. Campañanan no tin voorziening. Empire por bai bisti? Ha? Si, pero ami ta konsehá Juan pa e papá e bistí. Mi ta puntra Juan a pasobra si mi ta biba na, na, na, na Mahuma, si mi ta wega na Teardau, anto mi ta biniendo wega, mi no ke para na un chino òf un chines baha nan uniforme sí. Sterker nog, si mi tin mi protectornan, mi lèkkersnan, ta manda un rebòt. Pero mi no ke tampoko pa si un wende tuvallig ta bai e wega, sa fe, shet tol dje anochi, ku ta mitennan pa e presimpal. Di mi ta fluit futbol tambe. Kimin di ora mi yega veld, te ora tru ora mi subi veld, ta e ora ei ene mester sa ku mi a yega. Mi ta bòl te wou, ora wei a kaba wou. Si mi ke bai kas, si mi ke kume un piga liña ku batata, biti ku bata mi bisti na ampa mi si fu bai ku ku empire grandi mi lomba pa e hende ku ke ake di mi, a chance ake di mi. Pero komo komo komo empire bo tabata den e parti na kabes di dirigente. A manifesta esei na na direktiva? No, mi ta dirigié den ma mi yuda mi yuda mi yuda un temporada den busca moño solucion, pero berdad no a bini. Mi tin cu bisti Jade a haci su best, pero Jade a tambe a primintí un par di cos den Bayern cu no a wòrdu cristalisá. Anto kiko ta pasa ta e haver e e e spoeling a bira deun en Bayernnan a cuminsá bira cu enan ta tuma tur cos. Tin empay cu nan auto a wòrdu borá, ta a wòrdu borá. den veld, un buraku den banda, un par di buraku den banda, ta manda biselia, bo tuma ku bo ta kurba bingi nan ku ta bakape, men bo ka bo ta den banda to, pero bo sa suta ku nan siente, ke pasa ta tur e ampaya na e tiki tiki a stop, dikon mi ta bisa bo a stop? Kada ampaya ku a stop, a stop ku un migu di dje. Bo ta koneki mi? Bo a di, tur hende ku a stòp, un a bai ku a stòp, a stòp ku su mihó amigu. So, e ta kont'el, e ta venen'el, e ta bog'ot bini mas. Pero, un aloha, bo ta misti mi ku bo a dirigí hasta mundial. Bo ta kier tur bai eseka, pasobra bo ta bisa bo ta hasta transmití. Bo un por motivá tòg, tur mi a kore riba bo lomba, a serká Jeidrek, wak na ki solushon por yega tòg. Ta bisa mi sa bo no, mi tabata den un grupo ku Jeidrek a lanta, mi tabata papia kenpañanan. Dikon? Mi tabata manera un, un, Pues ta un un un spende onderwerp. Mi ta tende di Djedreck, anto mi ta bai mi ta influensha nan. Ami ku dos kolega, ami Kenneth Pieter ku Jerry Matila, nos a krea e grupo bon, pero ta den un par di kos ku Djedreck a primintí nos, ku nos a primintí nan, ku te awe no a bira kristalisá. Bosan si a kumpli ke sueño bosan? Sí, ke bini tal momento, ke bini tur, ata Djedreck i nos a hasi nos bèst, no? Promé, promé ku nos yegí na nan, mi ke bai bèk un ratu wak. Tin parti di. E parti di saka fanatiko forista di Yon. Nos a yega di hasi esei na dos okashon. Dus den e kuater, sinku añanan ku mi tin awor aki, ta tin fanatikonan ku a aktua na un manera ku ta kontra di nos reglanan, nos ta ke afó. Banda di esei, e òmper tin outoridat na tur momentu di saka fanatiko forista di Yon. Anto nos segui bisa nan tambe, si bo un hende grita bo algu ku bo no ta enskuné, ku ta falta di rèspèt, ku ta kontra di regla, para e wega saka e persona forista di Yon, nos ta. Am cumpli cu esey. Ta tin dos ocasion cu esey a sosode, nos a para atras Jan Pajer, a duna e nan straf, nan tin maki drenta e stadion, segun mi uinan, mi tin segun mi un dos aña na e sin mira hende mes na stadion, ke men, nos ta, nos ta sigui e cosnan segun regla y segun proceso cu e tiu cana, dus e dinana nos ta cumpli. Dos. Ami, esaki ta mi opinion personal, e parti di di infrastructura na Tio Don no ta den nos man. Tin un kleedkamer ku e ta bon of ke ta malu ta esei tin. Ki Tio Don a disidi na hasi ku ku e kamber of kas ku nan ta tin, ami por obliga nan di no duna e beheerder paso nan tambe tin mester hende pa maneha e stadion. Ke men tin kosnan ku. Nos man como federacion ta mara na dje. Tin cosnan tambe cu berdad manera Marla a bisa den pasado nos ta yey papia di cierto cosnan cu nos por bay a haci, cosnan cu nos ke bay purba haci, no ta tur nos a logra haci, pero tur nos a splica tambe dicon no a logra. Nos no ta asina cu gewoon ah no a bisa a bisa un paiernan ey un voorbeeld mi ta daba un ph anto despues siguiente dia Alan ta bisa no mi ta duna ph mi mas. Mi ke agregar algo si berdad lo ke Jay ta bisa awe si ta berdad si Jay nunca a A a loop weg pa su responsabilidad. Ta un temporada mes ta mi a bisa sa Ruby ta cortabu cu e e ungadona e e Empire a bisa nos ke Jade a bini awe anochi, Jade ta un homber cu agenda full. Jade ta Full no, full full. Si full full. Jade a kap do kop fo bin bin bin bin bin tende nos. Pero bo sa mi ke agrega algo asina. No ta federacion so, teamnan tambe. Mi ta mintaba un cos no, tres aña pasa mi a bisa tur team den Dobbela nos a scribi un carta mi cu Kenneth Pieter Nos a pidi tur tin den Dòbelha duna nos dos shen florin so pa ami, kumpari Empire mas versá, Hensie Benito, Gerard Matilda, pa nos bai ku un grupo di Empire bai banda bou un wikènt. Tin dirigentenan, den mes shenandonan nan bou aki, ku a ofresé nos nan lantòis. Nos tin un Empire ku a bisa nos, Mi ta presidente di Federashon di Lagun, mi ta limpia e vèlt di Lagun pa bosamen por dril. Dave tin. Un dirigente cu a bisa mi ta welen pa dun'e ta Kenneth Gisberta. Niun otro team no laga sa nada. Nos ta gasta cen na hungadó, na uniform, cu yen cu djenge cu yen cos. Dos shen florin pa bo por eleva bo empire nan. Mannan tuna bo mi un seison, mon tin, awor deki afe, mi tin cuatro weken ta nara. Ta transmití dos empire so. Anto den e dos nain tin unu ku mami de tres wek a konsiguí. Kiko ta pasa ta e wak ke ta bai bon. Dia e ke bini ku un bad day, el a bira e gebeten hond. El a bira empire non grata, e tambe probablemente nan ta bai kort su tayo, a bora su tayo. Anto ta bin un otro, ta bin un otro. Aki dos an yawe si no kambia nada, si teamnan. No ripará ku e show ta konsistí di tres partido, nos beisbòl a muri. Pasobra Don- e sòftbòl a gana nos. So den sòftbòl sí, nan sòru pe pidi. Sí. Awor, ba splika e problemanan ku tin. Kiko, segun bo, Tòg por resolvé esei. Pasobra oki nos ta bai, nos ta wak dilanti si pa e beisbòl, e desaroyo sigur. Paso nos, nos ta logrando internashonal, hopi kompetensia, etsetera. Hungadónan djafó ta bin hunga. Ke men, kiko ta hasi pa tòg e parti di Empire krese? E timnan tin ku yuda federashon. Federashon tin ku obligá e timnan yud'e. Mi ta da bo ehèmpel. Ora, ora. Tene che dre kari. Sí, Tene te no, comer wak. racional pa pidi. Sí, wak. Um, ami, esaki ta mi opinion. Um, mi tambe ta eens cu uno. Anto, Marlo ta un djesonan cu sigur sa, mayoritaman par tambe sa, ami tu hende mi stima regla. Dus, tur conferencia, tur reunion cu mi bai, semper mi ta sinta den e, e partinan di coi umpire, di regla, etcetera. P'esei mi sa hopi di e reglanan tambe. Um, Pa bo por obliga teamnan hopi bia mi hungador ta mester bisa mi bo tin obliga e team nan a hasi kiko kiko e no ta bai asina asina nos tin regla nos tin statut nos tin procedura si ta tabata pa ami den si mi no ta tin ku chè ku teamnan pa vota pa kambio di regla pa hasi cierto cosnan tin yen cos ku lo tabata diferente mi sa ke lo ta mihó. Pero lo mas yen cos diferente si. Pero lamentablemente enta bay asina. Dus maske cuantu mi ke obliga of cuantu como directiva nos ke buta cierto cosnan si e teamnan no bay eens pa cambia cierto regla, pa cambia cierto procedura, cambia cierto cosnan cu nos tin mi mandan ta mara gewoon. Anto tur biamente duna e voorbeeld ey. Anto mi no ke papia over di bon ku malu, pero mi ta usae komo ehèmpel pa tur hende komprondé. Na momento ku nos ta papia di selekshon, einanan nos no tin kosnan di ku timnan tin ku vota òf bisa riba dje. Anto yòri komo direktiva bo tin bo plan, bo ta wèrk'e uit, anto vur'e uit, anto bo ta mira den e último aina aki nos selekshon a move Ta cambia bisa en un manera humilde, Basta bon. Den cosnan cu ta den nos campeonato local, tur cos ta teamnan ta decidi basicamente. Anto y na nan tur biabotin bay vota, anto bo ta haña den e caso aki, dos team eens, cuater no ta eens, tres team eens, tres no ta eens. Anto y na nan semper bo ta keda pega. Despues mas ke cuanto cos bo ke haci, si e mayoria di teamnan no ta eens, Si e ta tres tres, e no ta kambia. Si e ta kuater dos, e mester ta kuater na fabor dje kambio, si no e no ta kambia. Anto einan bo mannan ta keda mará años tras di años. Manera awor aki despues di kuater, sinku aña purba, por fin timnan a bai eens pa duna pitcher estranhero oportunidat pa hunga. Entonces ta kos ku nos tin. Sinku aña largu ta purba kambia nan. Anto esei ta sin papia di tur e otro kosnan ku tambe nos tin ku kambia pa mehorá. Por eso ta hopi difísil pa bo por bini ku sierto kambionan si bo no tin e mayorianan di tim eens. Anto ami no ta papia atrobe. Kiko bo ta pensa por ta lansa un komishon? Mi tende malo ta splika wei, mi ta kere e tambe ta di akuerdo, bo ta bisa wei ku Tin un adó mes ta serká bo pa tin e un adó e dirigente un empire ku por bo por forma un komishon ku por ta huntu bo sa bo traha pa yega na esei. Sí, pero tòg e ta keda tòg ku bo tin ku bai sege timnan anto nan tin ku bai vota pa kambia e regla òf pa vota pa kambia e kos anto si atrobe si bo no tin kuater tim eens nos tin seis tim ku por vota si bo no tin kuater tim eens pa nan vota pro e no ta kambia den si bo tin komishon di hungadó pariende, eksperto etc. E teamnan uiteindelik tin ku vota, anto si bo no haya nan eens, kon e no ta kambia. Anto e realidat ta, e esaki ta e tristu realidat, tur hende ta papia over di desaroyo, wak beisbòl general etc. Na final tur hende ta wak loke ta kuminí nan na e momentu ei. Nan no ta ni wak loke ta kuminí nan long term. Nan ta wak un voorbeeld simpel, e e e aña aki mi tin hopi bon pitcher, dus mi ta vota kontra pa bin ku pitchers afó, paso ami tin bon pitcher kaba. Òf nò, e e mi picheo ta swak e aña aki, dus mi ta vota pro pa pitchers afó. Dus kada bes ta wak tur situashon n'e momentu ei, op dat moment so, no ta wak e long term ni loke ta kuminí e beisbol. Por lo general, anto e riba ta keda pegá den e mesun sirkulo visioso ei. bes trai bes. Bo ta mira ki presidente mester bisa wak kon ironia e ta no? E aña aki tur team por bin ku dos picher. Nan a vota. Eigenlijk e aña aki no si Febeco lo aña binti mil elu nan por a bini ku dos empire djafo di refuerzo. Ke men di e organisacion no ta haña niun kaminda binti mil elu. So si e bin ku dos, un ehèmpel, si e bin ku, bo a mester ku dos, ku dos pichi videofono, si nan ta am en payá tur dia, e e federashon mester yuda paga nan. Anto si bo un ehèmpel nan por haya un jòb aki un jòb payá den ese dia ku nan ta por regel lo un wegvergunning ku nan por tra. Pero pa bin ku nan si bo tin ku bin ku nan bo tin ku paga kòmpromé nan keda e ta kostá bo mas o menos un ramen chikitu dies mil lelu pa pa pa empire. Si federashon no lo aña dos so Mi ta gana di sabi ku lo ta mas mihó. Dikon? E ampañanan ku bin di afó no no solamente ta yuda pa tin ampayer, nan nivel ta elevá esnan djaki tambe. Pero e federashon no por haña binti mil eldu, pero tur tim a vota sí pa buska picher, kual tambe ta e kostaba mesmu bedrag ei. Pasobra di e kue pa ami ta bisa no mester laga mi ta pone febe ku si responsabel, mi ta bisa pero e timnan tambe mester yuda dikon si e nivel di umpire subi e nivel di deporte ta subi fanatiko ta subi hermano mi ta bisa bo no beisbol tin ora no ta yega shen hende laga mi splika bo kada tim tin binti un hodor riba riba lista binti dos trinta. Den aki, si kada hungadó bin ku nan frei ku nan mama, ya kaba no si si e ntende an si e bin tiende den den stadion. Pero si e don tiende ku si e bin tiende, ken ku hunga? Wei ke Scorpion, wei ke Santa Rosa, nos no ta yena stadion mas. Kaminda fe di e federashon di Jadrek a kuminsá no, si e vede ta yena stadion, ta tiende ta bin stadion. Awor aki Tio mi ta sinti na radio no, mi ta bisa, Nan e nan tegando. Oi wa do biaha mi ta bisa tega eme ku ta sinta einan a kaba bisti dia basis komo su familia ke busa kora i ku ami nunka lo bisti. Bo ta koto di kibe? E nos hasi kusai. Bo mi ta kere promé ku mi kontesta bo pregunta Burhi mi ta kere tambe anto esei mi a bisa tin na eerlik umpire ta responsabilidat di federashon. Nos tin ku sòru pa tin tereno, bala, umpire. E ta ferfelu berdad. Mi sa ke timnan tambe tin nan situacion financiero nan ta prefera inverti e tiki cent cu nan tin den otro cosnan. I respect that. Ta federacion tin cu sor pa umpire. Pero e realidad ta gewoon cu nos no tin umpire na Corsou, su of suficiente umpire na Corsou. Des nos tin cu busca fo'i afo. Anto busca fo'i afo no ta no ta barata. Mar la bobo di dies mil nos haci un berekenen last day pa un umpire bin henter nos campeonato sali nos binti picu mil florin. Bo tin paga su pasashi, kaminda i keda un par di luna, outo be por yega veld, i tin ku kome tur dia, bo tin ku pag'é pa e ompayá. Dus e ta yega, e ta akumulá masha li'é mes, anto e koi sin ompayer bo no bo no por drai wega. Pero e ta keda responsabilidat di federashon sí, mi no ke bente riba e ekiponan pasobra ta federashon tin ku sòru, nos komo direktiva tin ku sòru, pero tin kaminda ku ho nos nos no tin otro kaminda pa bai, nos no tin kaminda pa move pasobra nos no tin esei. Awor. Dueño di e tende hende ta bisa, Bo si, pero e rei hise een schrijfgeld keki por nan ta paga. Berdad, pero probablemente e rons su hise een schrijfgeld hasi el loke mester ta, por ta ta un of dos ekipo so nos ta keda kuné, paso nan tambe tien semper bay paga e een schrijfgeld plus tur e otro gastunan. Entonces ta keda un un círculo vicioso kaminda ku. Si bo purba drecha e djaki, pero tòg bo ta keda pegá dja e banda, anto e ta e ta hopi ferfelu. E situashon finansier di Febeko tambe ta mashá goi tanta makama. Laga e mudensanan aki pa bo komprondé mi. Si nos buta kosanan di selekshon aserka, e ta bai bira un bedrag basta grandi, pero mi ta kue kampionatonan lokal so. Pa nos draai nos kampionatonan lokal ta sali nos ongeveer. Treshen i sinkuenta mil florin, kuatershén mil florin pa un bedrag rònt. Nos supsidi di di gobièrnu ta kuarenta mil, kuarenta i dos mil florin. Dus dies por shento di nos presupuesto pa traha nos kampionato na lokal nos ta hesek gobièrnu. E sobrá nos tin ku hòñe di spònser, hendenan ku ta paga entrada pa drenta wega etsetera. Dus den e lasta hende ta bisa mi. Bo ta logra esei? Òf bo, bo direktiva? Bo, nos tur e aña nos ta drai den Wenstai ainda. Dus uiteindelik nos a sali afó Pero hopi di e wins ta bini tambe dor di selekshon. Ora selekshon bai afó, nan ta move bon, nan sa sali kampion, supkampion, whatever, etc. Anto bo ta sobra. An, ba, ba, ma nos a bai tal torneo, nos a keda ku mil florin di ganashi. An, nos a bai tal torneo, nos a keda ku sinku shen florin ganashi. Esei, huntu ku e entrada, e sponsornan chikí, chikí, chikí ku ta yuda, Bo ta logra kubri nèt ku na fin ai ana oké nos i un tiki wens tòg. Pero si bo bai draye optimal manera bo ta supos di draye, e schrijfgeld so ta supos di kubri sinkuenta por shento di bo gastunan. Den su er si bo tin seis tim, bo gastunan ta kuater shemil florin, dos shemil florin mester wòrdu partí den e seis timnan ei. Kada tim tin ku bai paga, na mot di papia, trinta mil lelu na e schrijfgeld. gaat niet gebeuren. Correcto. Ba mira un debitai, ba mira un debitai. If you pay peanuts, you get monkeys. Si bo tin cuatro cien mil lei lo no, bo, bo temporada tin cu draai, anto bo ta haya cuarenta mil di subsidi. Ya we, nos ta, nos ta un grote amateur, pero bo sa ki nos ta pensa, nos ta pensa cu nos ta profesional. Bo na kimen, mi ta splicá bo un cos, no? Tiende riba Facebook, ti ora ta cuestiona, na Kòrsou ta unu di camindonan cu bo ta mira shete inda di wega, An papá Chete Florin? Te. Chete Florin. Meni, pero dikon? Pasobra hasta, hasta e Chete Florin nos no ke paga. Pero kiko ta pasa ta, nos mindset ta stina grandi, pero enfatikamente no, nos ta stina aki.

Federashon un di weken a kuminsá ocho or. Bo sa kuantu bia mi ku ta ta na radio ta promé ke hungadó ku ta sali riba start den line-up? So, di mes e kabayero tin ku traha, e ka bin traha na un supermarket sektor, e den tráfiko aki be bini subi semi kòk, ki edòt uniko stadion aki ku papá Zulu, be subi riba semi kòk e te ke ta pegá. Ke mi ta bisa bo ya awe? Nos input. Ta asina, pero nos ta verwacht asina un kos. Dafweg nos ta zwaar zwaar amateur den tur kos, den e wega. E wega a kuminsá malu mes pasobra nos a tin masha tantu base pa bola mes. Si kon e kampeonato a bai, nos a pekòp pekòp, a wak e weganan anto. Ainda tin gente ta yora ku e weganan a bira shete inning. Ta bon bon ku e weganan ta bira shete inning. Bon bon si no ta pèrdida, mas pèrdida tin dos ora di lus mas. Bucha dja sabra ey no. Pero ki diferencia ta hay oriente un aden direccion y cedric shed? Un shed ta yendo entora nos ta bay cosnan internacional. Bo ta haña te e ta bido diferencia pa nos? Esey esey ho porta opinion ta comprende. Tin dos tin dos diferente torneo cu bo bay. Bo bay torneo nan di WBSA cu ta e federacion mundial di baseball la cu nos ta yama fifa di baseball. E nan tur torneo ta shed ta inen. Unico torneo di WBSA cu no ta shed ta inen ta world baseball classic pasobra e ta mara na MLB enton MLB ta nuebe inen. Tin torneonan profesional cu ta Serie del Caribe, Serie de las Americas cu ta nuebe inning paso e ta con parti di liga Winter League cu ta liga profesional cu ta nuebe inning. Dus mayoria torneo cu nos bay cu seleccion, seleccion oficial, of mayoria no, tur torneo cu nos bay cu seleccion oficial ta shete inning. Dus e no tin influencia. Loke si el a mustra nos den ultimo añanan aki ta cu e ta hisa nos nivel akinan na Corsou. Mane Marlo ta bisa bo, e mesun wega ei ku a kaba den dos ora i mei, si bo longa nuebe inen, lo bo mester longa dos ora èkstra pasobra ta bin yen baso por bola, pero e resultado ta keda mesun kos. Dia nos hasi análisis, bo ta mira nobenta i ocho por shento di weganan e resultado no ta kambia despues di dieshete inen. Loke si ta kambia ta e kantidat di kareda. I gastu. Si, e gastu subi, dos ora i lus, dos ora i lus mas. E kimen e tim ku tabata ganá den dieshete inen, Ban bisa, Team Zedrek tabata ganá con e di Team Broertje tres pa nada den di shete inning, e wega caba dies-dos pa nuebe. Dus den di ocho cu di nuebe inning, base por bola error, bateo, etc. A buta cu nos tur a hinca inmenclando, a hinca mas tanto careda, e ganadó a keda mesun cos. Pero awor nos mester bay paga un ora, dos ora extra di di coriente, gasta mas tanto bala, etc. P'un resultado cu a keda mesun cos. Awor aki cu shete inning, kiko e teamnan por haci? Ah no, Marlo ta mea bridó, e ta tira tres inning efektif bon, mas sa ke hinka Broertje. Broertje tira dos inning bon, Shedrick a bimin sera dos inning, a kaba. Wega na nivel, bon picheo, ménos base por bola, e batidónan ta enfrentá mihó picheo, pasó nòrmal awor di nuebe inning, e e min por saka Marlo fo'i den di tres, pasó, Ainda mas sobra seis inen mas pa bai. Ta con Jadriel cu Burtje so ta bai yega seis inen ai. Dus bam forsa Marlo un di kuater, un di sinku por ta hasta un di seis. Anto bon ta yega. Un campeonato dos mil binti sinku no cu tunga seis dia pa siman. E unico dia so cu no tunga beisbol na Curaçao aki ta djabierne. Cu biernen happy hour. Si, si. Cu biernen cu no. Cu no tin happy hour. Cu no tin happy hour. Cu no tin beisbol djabierne tambe. Presidente no ta un wonder ainda no. Tin pare ainda mi ta mira ta skipa rico cu tin pare wega cu a cancela pa motibu di umpire. Mi amigu, si cu mi si cuatro wega a para pa motibu di umpire, mi ke sa seis wega. Mi amigu, bo ta un gana un campeonato no. Seis wega pa siman, segun mi, cu ocho umpire na nivel. Kemey di nos tin ku yama Señor Dios danki ku ta seis so para ku nos no a keda un siman pará sin beisbòl. Seis empay, ocho empay yave pa seis wega pa siman ta tiki brucha. Hopi hopi di un. Anto bo tin ku kada hermano yet ku eingelik nos tin ku usa tres umpire pa wega. Dus si bo tin ocho, eingelik nos tin, sigun mi riba papel si mi no tirá, nos tin dies òf ta diesun umpire. Dor si bo konta tres umpire pa wega, bo ta haña ku un umpire tin ku umpayá tres tin biaha te hasta kuater wega pa siman, sin konta klase A kubenil ku ta hunga dos tres wega djasabra, dos tres wega djadumingu. Dus, eigenlik e ta inhumano loke nos ta hasiendo ku e umpire-nan awor aki. E ta bon ku el a bini dilanti si paso e fanatikonan ku ta grita ku ey dos dos umpire eseinan, esunnan, ex pelotero eseinan ta motivá nan pa dor. Nos a kuminsá bèrdat e attitude awor aki tambe. Dor ki Facebook a bira fásil, no? Tur e ta skibi un kos konde, nos a kuminsá ta tira krab akdam, tira, tira, tira, sin ta pará den kushina, sin ta pará den kushina. Entonces mi ta bisa awor, no? Mi ta kuestioná federashon hopi kos, pero. Al mismo tiempo mi ta yuda pensa si Kiko por Kiko por solucioná? otro. Dikon? Nos a sinta hopi den e stoel. E koi ta mal, e koi ta mal, e koi ta mal, e koi ta mal. Kiko ta bon? Sí. Kiko ta hasi bon? Kon bo ta solucioná Kon e solucioná? mali? P'esei mi a bisa bo no, Kuminsá mi temporada, pidi tur team tira dos shelu den pot. Laga un hende ku e ampaña nan no bai un si un weekend di drill. So bruchi, bo sa unda e kos ta kuminsá kinánan? Tur nos ta kita out ku zeef, nos nos ta kita fèr ku foul, nos ta kita strai ku bola. Doki mayoria grita nos ta bai su tras. Si, si ku duele, so te koi. Sorry ku mi ta interrumpí bo Marlo. Bo sa kiko mi a bisa semper ta nos problema di mas grandi ku nan na Kòrsou? Nos no sa regla. Anto e kos ei no ta pa beisbòl so, e ta den bida por lo general. Pero awor ku papia nan di beisbòl, Nos no sa regla ki menti. Hopi hende ta bin bisa bo, Sí, e koko mar lo a kanta, e ta robes. Nunka mas yega i mira e koi. Mi bisa, Sí, bo sa ki ke regla ta? Ora bo a wak e regla, loke e mar lo a kanta ta bon bon. Awor mi ta bisando bo ku hombainan ta perfekto. Dar ni van. Hombainan ta hasi fout. Tin kos ku mi tambe ta para i nan bisa, Ehe, ami lo a kanta otro. Tin kos ku mi, ku nan tambe ta hasi ku no ta segun e regla pa soportá nan a brua òf nan tampoco ta sa. Pero e realidat ta ku mayoria bia nos ta para djafó. Critica un pa e regla ma, pero nos no sa e regla mes. Ke men, no cu nos ta cerca dje regla, nos no sa mes. Homo ta bin bisa mi, No, nunca mi yegi tenda dje coy, nunca mi yegi mire coy. Bo sa con diki e buki regla di baseball ta? U sa Zedrick? Ami a bisa semper e cos aki. Mi a bisele, mi ta gritele den football, mi a gritele den baseball tambe. Si ami bira presidente di Febeco, e prome cos cu lo mi exigi, trouwens si mi bira prebeco di FFK tambe, cu tur manager, tur director tecnico, prome cos cu nan mester pa bira tecnico of manager ta diploma di Empire A. Mi no ke bay te F cu nan A. Dicon? E ta cuminsa mayoria bia ochenta por ciento di manager no sa regla, nan no sa kico ta bug, nan no sa kico ta E manera di bisti uniform, saku afó. Mi ta mira wòkio no yave, tur dia bati otin bati ku saku afó. Mi sa ku ta kere nan ta kere den nan kos, pero eigenlik si e bal a mishi ku bo uniform ta hit by pitch. Dor di esei bo sa ku mes ta paden. So si bo sa ku ta waya trasnan, bo a kria un edge di aña e hit by pitch. Pero si un manager si bo ta sinta riba banki, anto bo ta mira un batedó ta bai bati ku su Ku su saku pafon o tin ku bis'é de chapito hinka bo saka den. Pero enta pasa, pero probablemente e manager mes no sa, e third base coach no sa, e first base coach no sa. Kimin kiko ta pasa ta, mi siempre ta bisa bo no, mi mi mi mi no ke sinta den e stul di reklama, mi ke sinta den e stul tambe di yuda. Pa ami tur hende ku bo ke bira manager di ken, di team A, bin seka Así ke e pañanan aki, pasa un scheidsrechter cursus a pa bo sa kiko ta regla, pa bo sa riba kiko bo tin magi reklamá, pa bo sa kiko ta out, pa bo sa kon ta bisti uniform. Pitcher mester bisti pechi ku nan klep stret. Klep den banda ta ta ta evitá ku bo por koyona na base. So e no sa ku bo ta wak dilanti òf di banda. So chikó chikit na ei nan ta skibi den e buki. Mi ta mira e pitch ta bien wòk i no ku nan pechi èk di banda. E no tin mag, e klep mester stret bo dilanti. So ora bo ta para seki no ki gai ta abri na pregó, na segunda of primera, si bo pech di di banda, e koredor no sa unda bo ta wak. Ta mes leiden van het honkloper. Ta imita, pero mi ke yuda. Bo sa kiko mi ta ta jammer tambe? Dor dor de jaren heen mi a mira kon nos aktitut, nos pensamentu komo fanátiko a bin ta bira mas pió. Kiko mi ke men ke esei? Nos ta bai afó konstant ku ku selekshon malu ei ke bai afó enbia. Pafó tambe nan ta nan ta kritika un payer, pero e ta bai a sinti aki. Mi ta konfur ku el Serie del Caribe. Nos ta na Venezuela, Ai, árbitro, tu suyeres muy malo! Akaba. Na Kòrsou nan ta kritika bo, e wan parese algu malu, fu e promé inning nan ta kuminsá kritika bo, nan ta keda kritika bo riba mi mesun koi, tur awe a kaba. Anto ami no por ta mon para na malo e ora, ora e lanta bisa mi, bo sa Sheidrek? Pe e sesenta i sinku florin ku bo santa pa gami aki, mi mester e jeno. Bo no sa papia basta over di tur e ku nan kuminsá drecha. Ki kosita ta yendo bon? Bon, pa ami, esei ta mi opinion, den grote lijnen biseo mi bisa nos ta beyendo bon si, nos ta beyendo den e direccion correcto, tin hopi cos cu tin cu mehora, pero e cosnan ta beyendo bon, e weganan ultimonan aki, tur ta basta pareu, e e boak nos standing tur rinde ta primi riba otros, gomi Wildcats ta mane un tiki comodo ariba, pero dos te cu seis ta perta riba otro, e nivel di baseball ta bon, nos tin vario sungado di Corsou of di nacional nacionalidad Hulandes cu ta. Planea pa bin Kòrsou bin hunga ora nan kaba na Hulanda, Italia, Mexico, China, whatever ku nan ta, kual ta ser beisbòl mas atraktivo, nos selekshon ta moviendo bon, tras di kortina nos ta bezig ta strukturá vários kos pa beisbòl den su generalidat, dus no solamente di beisbòl dòbbel A pero di tur e kategorianan tambe, dus. Nos ta riba e bon kaminda i banda, pero e e e doló ta keda si ku ey un dje kosnan di mas importante kual ta nos arbitronan no ta kaminda ku e mester ta pa diferente motibu, anto e realidat ta ku tin diferente kos ku tin ku hasi pa nos por mehor'é. No ta un

E caminata ta bira asina trubel cu tur rende por gana di tur rende. Dor cu wega toca sete inen tambe no, el a crea momentumnan. Dicon? Awo aki Young Manager no ta warda mas den di cinco inen pa e cuminsa usa strategia. Fe tres inen ya caba tur manager a cuminsa toca ta bini, bichi a cuminsa mei mor. Ta tin un wega lasa y segun mi ta marce no, mi a mira nan a toca den di dos inen. Kimen cordo na primera, segunda, cero out toke. Kimen di e nivel, e nivel. E nivel a subi dje beisbòl, anto e beisbòl a bira atraktivo tambe. Pero, Jedrick, ki nos ta bai hasi pa trèk e públiko? Pasobra ki ta pasa? Mi a tende hopi kos kaba ku no por pone mas pasensia. Mi a menshon'é na radio, e nan ta bisa mi, Ya, bo no por pone banda, paso e bai doi banda nan ta bin vèlt. Pero pasobra ki ta pasa? Mi a tin energia den stadion. Mi a kabi, mi a kansa di tende kaba kiko no por, kiko si por. Mi na bo ehèmpel, no pa mi propaganda pa niun banda. Si banda A e no ta bini o nun banda kultural ku ta toka kitoki kitoki kitoki ku ta ale hende. Pero a shete florin wak shete inen di e nivel di beisbòl ku tin awor aki ta un ganga. Ami ta bisa bo. Mi ta wak wega, mi ta nara wega, mi bisa bo. Siete funi awaki mira Alexander Rodriguez dal dos home run desk un pa right field cu a be cay den midden stip di Victory Boys. El a dal eken mesun forza. Otro banda trede e casaca na batraya. Bo tin cu bin veld. Bo tin cu bin veld. Kico nos ta be a haci pa bin veld? Mi no ta tende mas kico no por. Mi tin cu bisa nos tin dos campaña cu Lans Loterij. ku ta bai ta algu somente great pa fanatiko ku hopefully ta bai atrae mas fanatiko. Los nan no. Mi tin ku bisa si bon un di nan ta ku bobo bai gana ticket pa bai ku selekshon di Kòrsou Panama pa Copa America e otro ta na Merka nan konosé hopi fifty fifty raffle ku bo ta ku bo ta kumpra lòt anto na final di anochi bo por gana e pòt ku tin disponibel einan entonces dos nan mi ta kier ta bai atrae hopi fanatiko banja esei Mi ta mi ta bisa eerlijk, door di e situacion di umpire anto cu tabatin e e cada vez un incertidumbre si tin umpire pa cera of no, nos no a cuminsa cu propagandanan na radio. Pero ese ta algo tambe cu nos ta bay haci. Nos tabata bezig cu livestream, nos a test par e cos, awor aki nos ta cla pa nos bay cuminsa cu esey bek riba un plataforma ke nan tin ku paga pa wak ke dus ta bai tin diferente kos nos tin premionan pa fanatiko tambe ku ta bai tin ku ta bai kuminsá awor aki den e ultimo dos buèltanan ku ta bai ranka sali dus e ta supos di bira mas atraktivo pero mi ta bisa eerlik anto mi tin años ta bisa esei algu ku Marla lo bisa for di komienso bo tin trinta hungadó di doubel A riba lista bo tin seis hungadó di klase A ku por subi seis hungadó di hubenil kemi bo tin kuarenta i dos hungadó den un dogout. bo tin por lo menos sinku coach. Dus bo tin cuarenta i shete hende di un team nan wega. Si e hendenan ei mes no por convencé dos, tres hende bin wak nan na veld, ni maske cuantu propaganda Zedre cu su directiva a haci, e no ta bay yena stadion. E realidad ta cu playoff stadion ta yena basta bon. Pero den temporada regular bo no ta haña e hendenan ta bini djetante i pa mil i un motibu. Sinku florin, shete florin, binti florin, whatever e prijs ta, Bo no ta mira nenenan, pero e ta kuminsá na nos peloteronan mes, na nos superstarnan, huntu ku direktiva, huntu ku ekiponan, huntu ku prensa pa nos por krea e e fanatismo ei bèk den nos beisbòl. Anto mi ta konfia si ku nos ta bai a gina nan bèk, pero e no ta algu ku ta sosodé djawe pa mañan tampoko. Pero despues dje programa aki tur hende ta kuminsá yega. Sí, sigur, sigur. Awor nos ta supone beisbòl lokal un banda un ratu, kon nos ta ku selekshon pa kompetensianan internashonal? Ki tin ta kaminda? Hopi bon. Kiko tin na kaminda? Na e momentonan aki mi no por bisa ainda pasobra nos ta pendiente di gobierno pa haña aprobacion pa extra subsidio pa por bai e torneonan. Nos a bai cu e muchanan Serie del Caribe Kids last year na Venezuela, cual tabata hopi bon. Otro aña Serie del Caribe Kids ta na Corsou. Nos tin den ta para clasificacion di mundial uj e sinku. Caribbean Cup U diesocho, Clasificacion di Mundial U bintitres, Seleccion grandi tin tres torneo riba riba mesa cual ta Copa America cu ta basicamente e premier twelf di nos region, dus e diesdos miyo paisnan den ranking di Americas contra otro, Curaçao ta net number diesdos, dus Nos ta bai esey, nos tin Juegos Bolivarianos pendiente, anto nos tin Caribbean Cup pendiente. Entonces tur e torneonan nos tin riba riba planning, pero ta depende di Gobierno si nos ta bai haya e subsidi pa por bai. Si, dus si nos logra haya e subsidi nos ta bai tur, si no ta esun cu nos haya pa bai nos ta bai. Jadre Lujeda como Presidente di Febeco si?

Secretario General por tur opcion. Mi a, mi, no, mi ta bisa eerlijk. Mi trabou mes, hopi hende por ta no sa esei, mi trabou mes ta business consultant y sports consultant. Dus mi ta traha cu Sports Club Feyenoord, pari team na Hulanda, mi a traha cu team di basket na Czech Republic, liganan na Venezuela, Puerto Rico. Dus mi trabou ta un consultant den deporte.

Na tur momento bo bin cambia, e por e por retira na tur momento, pero nos tin tres aña activo, mi ta splica esey tambe tur bey abiertamente, cada bes cu seleccion ta bay afo directiva ta buta tres meta pa nan, meta principal, dos sub goals, no tin niun torneo cu nos a bay cu nan no a cumpli ke metanan, nos no tin niun motivo pa cambia staff ni mas ke así Juan Bimba no ta eens, nan a cumpli cu tur e metanan cu nos a put of casi tur e metanan. Bo no hay indicacion tampoco cu niun a bisa bo cu nan sigue stop? No, tampoco. Nan take care to bay. Mi tin un bisa cu nos ta bezig awor aki cu un proyecto di samenwerking entre Corsou cu Hulanda pa cu Classic. Dor esey nan tambe tin pari cosnan greit pa algun djakoutjnan. pendiente banda djesei Kòrsou mes tambe despues di konferensia na òktober aki Kòrsou tambe lo por bai kuminsá dumei den klasifikashon pa Classic na binti binti shete dus nos tambe por kuminsá move enanan dus e ta mustra e ta mustra great al kontrario nos ta haña vários òf ami ta haña vários Ex hungadó, coachnan ku ta mustrando interes awor aki pa ki nan tin ku hasi pa nan tambe come in aanmerking etc. Pa por bira coach. Bisnan mi ta bisa, bisnan bira umpire. Pero mi hasi ken sa ta bira umpire. Bisnan mi hasi. Kuminsá pasa den reglanan ora bo ku usa dje coach. Bisnan pasa seka mi ku Gerald Matilda ku Hensi Benito.

Si rato kaba, bèsa rato kaba. Kon a kon a personal? Muña of ki? No, no, no, muña no, muña no. Mi ta, mi ta hende, mi ta hende ku ta, ku ta, mi ta hende ku ta kere hopi ku den nos pais, mi ta kere hopi den nos hendenan, nto mi ta kere ku nos por logra hopi, pero tin momento ku bo tin mester un guia, un palabra di enkurashamentu. No, nan ta sono si, nan ta sono si. Bo kuminsá, nan kai bo. Bo kuminsá ku esaki, mi foi den September aña pasá, October nan e tiki tiki tiki, Anto, kada bes ku mi a un chèns, kada bes ku mi mi tin henter un den mi den mi journal mi tin diferente quote ku kos skirbí. Dus kada bes ku mi a un chèns mi ta bira graba un bida kos, quotesnan tiki tiki asina. Great, great, great, great. Bon, esei un dia mas danki Jedrick, danki Remiel i esei tabata otro edishon di bo programa Game Over. Kaminda tur pero tur wega kaba, awe nos ta papia di beisbòl, nos ta invitá bo. Ken sa ku e próksimo programa ta e deporte ku mas abo tambe gusta.